Jintasbu biswit il-qronfon Kif tbatti x-xemx sajfija Daqet mota
Inselmilkom. Huwa ta' pjaċir għalija li nilqakom għall-ewwel episodju mit-tieni sensiela tal-programm Etimoloġija. Nirringrazzjakom tal-interess kbir li urejtu f'dan il-programm u propju għalhekk li iddeċidejna li nerġgħu nkunu magħkom. Għal min qed jingħaqad magħna l-ewwel darba, matul dan il-programm nitilqu vjaġġ lura fiż-żmien ma' kliem, idjomi, wil, espressjonijiet u saħansitra ismijiet ta' tjur, ħlejjaq, pjanti u postijiet biex nifhmu aħjar l-oriġini tagħhom, jiġifieri minn fejn ġej il-kliem li aħna nużaw ta' kuljum. Fi kliem sempliċi, dan il-programm ma jaqafx biss mad-definizzjoni ta' kelma jew espressjoni iżda jinżel aktar fil-fond, jasal għall-oriġini u jistħarreġ kif it-tifsir jinbidel maż-żmien. B'dan il-mod mhux biss inkunu qed nifhmu aħjar dak li nkunu qed ngħidu, imma nkunu qed nifhmu wkoll kemm il-lingwa hija ħajja u sabiħa, kemm hija tan-nies, u kemm tinbidel biex taqdi wkoll l-eżiġenzi ta' ġenerazzjonijiet differenti. Ħafna drabi se nkunu qed niftħu wkoll tieqa ċkejkna fuq l-istorja tal-pajjiż, għax ħafna minn dan il-kliem u l-espressjonijiet jirriflettu l-ħajja li kienu jgħixu missirijietna. Tul il-programm se nkunu qed nagħmlu dan bl-għajnuna ta' professuri tal-Malti u esperti oħra minn oqsma varji. Iżda mhux se nħallikom aktar bil-kurżità. Se neħodkom mill-ewwel għall-ewwel kelma ta' din il-ġimgħa. L-ewwel kelma li għandna likom illum hija ngħixu. Hija kelma komuni li nużawha ta' spiss biex nirreferu għal xi ħadd li jkun kwiet, artab, qisu rrieqed, bla ħila, u anke xi ħadd li jkun timidu, jiġifieri jistħi ħafna, u għalhekk jingħalaq għalih waħdu u joqgħod kwiet. Fil-fatt ġieli nirrepetu dan it-terminu biex jidħol ukoll fl-espressjoni bħal meta ngħidu ngħixu ngħixu imma tafx fih, jiġifieri kwiet ħafna imma jagħmel minn taħt. Jekk nitilqu vjaġġ lura fiż-żmien ma' din il-kelma se nsibu l-oriġini tagħha fil-lingwa Għarbija u anke f'dik Latina, mhux dejjem nistgħu nkunu ċerti minn fejn ġejja. Nibdew bl-ewwel teorija. Interessanti li fl-Għarbi dan in-nom għandu tifsira kompletament l-oppost, jiġifieri tirreferi għal xi ħadd li huwa b'saħħtu. Dan x'juri? Juri li x'aktarx il-bidu tat-tifsira Maltija bdiet b'ton sarkastiku biex tfisser l-oppost ta' dak li nkunu qegħdin ngħidu. Maż-żmien dan is-sens sarkastiku ntilef u baqgħet biss it-tifsira opposta. Dan mhux xi fenomenu rari u hemm ħafna kliem ieħor fil-Malti li daħal b'ton sarkastiku sakemm dan is-sens ikun intilef kompletament għal kollox. Seracino Inglott jgħid li l-kelma tista' tkun ġejja wkoll mit-Taljan nexxio, jiġifieri nexxi li tinsab fl-idjoma fare il nexxi, jiġifieri ta' parsi ma jafx, u l-kelma nexxio fl-idjoma qadima fare del nexxio, jiġifieri għamilha tal-injorant, għamilha ta' birruħu ma jaf xejn. Fil-fatt jista' jkun li din il-kelma ġejja wkoll mil-Latin u tfisser xi ħadd injorant, jiġifieri xi ħadd li mhux mgħarraf jew konxju dwar xi ħaġa. Dwar din il-kelma se nitkellmu mal-Professur Charles Briffa li se jagħtina aktar informazzjoni u fosthom se jespjega għaliex ikun hemm kliem bħal ngħixu li diffiċli ngħidu eżatt x'inhu l-etimoloġija tiegħu.
L-ewwel nett, ngħixu tfisser xi ħadd li huwa daqsxejn kwiet sewwa u qisu ma jafx se jaqbad jagħmel. Interessanti, però, li ngħixu x'aktarx li ġejja mill-arbi naqixu. Alright? Imma dina tfisser b'saħħtu fl-arbi, allura x'inhu jiġri xem x'ġara. Bħal dejjem u l-Malti jagħmel bħal lingwi oħrajn, jaddatta, jaddatta il-kliem illi hu jieħu anke minn lingwi oħrajn skont il-qadiet tiegħu. U allura minn b'saħħtu, sewwa, dina ġiet xi ħadd qisu rieqed, qisu bla ħila ngħixu. Hemm sens differenti. Però hemm teorija oħra illi tgħid illi dina ngħixu jista' jkun ukoll illi ġejja mit-Taljan, li ħadha mil-Latin mill-verb nescire, li tfisser ma kienx jaf. U hawnhekk qisu qisu joqrob daqsxejn is-sens għax innajxu qisu dak li ma jkunx jaf xi jrid jagħmel għalhekk ikun ngħixu. Fil-Malti ngħixu għada għada qawwija, għadna nużawha ħafna sewwa, tant hu hekk li ġieli nużawha aħna wkoll bħala avverbju u nirrepetuh, ngħixu, ngħixu, tafx fih hu, eh? Jiġifieri jagħmel l-affarijiet minn taħt, imma jidher kwiet. Hemm dik is-saħħa tal-użu tal-kelma fil-kelma ngħixu. Kif għadt, l-etimoloġija tagħha hi daqsxejn mhijiex eżatta. Issa aħna, il-problema tagħna bħalma jafu t-telespetaturi hija li ma tantx għandna dokumentazzjoni, żgur li m'għandniex dokumentazzjoni bil-Malti, li tkun qadima u anke kieku stess kellna, ma naħsibx li xi ħadd kien sah jikteb il-kelma ngħixu f'xi dokument, ftehmna? Waħda. It-tieni nett anke llum ngħixu hija hija aktar fuq livell kollokjali milli jiġifieri fuq livell informali milli fuq livell formali.
Fit-tieni parti tal-programm tal-lum se nkunu qed immorru f'lokalità jew inkella aħjar f'żona li tagħmel parti kemm ma' Birkirkara, Ħal Qormi u anka Santa Venera. Mhux l-ewwel darba li f'dan il-programm ħarisna lejn ismiet ta' postijiet, lokalitajiet, irdumijiet u saħansitra bajjiet. Rajna kif ħafna minn dawn l-ismijiet jiftħu tieqa ċkejkna kemm fuq mumenti partikolari fl-istorja ta' dawn il-gżejjer u anke fuq il-ħajja li kienu jgħixu missirjietna. Uħud minn dawn l-ismijiet intesew, forsi anke għax għosfru xi villaġġi, imma oħrajn waslu sa għandna u nużawhom, anke jekk ftit li xejn nistaqsu lilna nfusna għaliex post partikolari jkun jismu hekk. Illum se nkunu qed immorru fiż-żona tal-Imrieħel. Kulħadd jaf fejn hi. Ftit li xejn huma dawk li jgħixu fl-Imrieħel għax bażikament hija żona industrijali, b'għadd fabbriki u anke showrooms kbar. Ngħaddu minnha minħabba l-bypass u, issa, jolqtu għajnejna t-torrijiet li telgħu f'nofs din iż-żona. Qalb il-ġenn ta' din iż-żona ftit li xejn insibu ċans naħsbu fuq l-isem tagħha. Iżda jekk nifqu ftit biex nifhmu l-etimoloġija wara l-isem ta' din iż-żona, bi ftit ħsieb mill-ewwel nindunaw li l-isem jirreferi għal żmien meta il-ħajja kienet aktar kwieta, u f'din iż-żona ma kienx hemm bini, toroq jew traffiku. Fil-fatt, din iż-żona la fiha tlajja' u lanqas inżul, u għalhekk kienu jiltaqgħu r-raħħala bl-imrieħel tagħhom meta kienu joħduhom jirgħu. Kienet żona li tħaddar ħafna u għalhekk kien il-post ideali fejn ir-rgħajja mill-irħula tal-madwar kienu jmorru bil-merħliet tagħhom. Għal darb'oħra mela qed naraw kif isem ta' lokalità qed jiftaħ tieqa fuq il-ħajja li missirijietna kienu jgħixu. Iżda dwar dan se nħallu f'idejn l-istoriku Mario Coleiro.
L-imħieħel huwa post li jekk biftit ħsieb tinduna li dan huwa eh, post fejn jintaqgħu l-merħliet. L-imħieħel kienet biċċa art eh, pjuttost lixxa, m'hemmx xogħlijiet u m'hemmx widin, Fejn kienet tħaddar ħafna, allura kienu kien post fejn kien tajjeb biex jirgħu. Fil-fatt, fil-viċinanzi tal-Imrieħel hemm post jismu Ħal Kaprat. Kien hemm raħal jismu Ħal Kaprat. Issa Kaprat ġejja mill-kelma capra, bit-Taljan hija nagħġa. Allura għandek il-post fejn l-Imrieħel, fejn kienu jlaqqgħu l-Imrieħel biex jirgħaw nistgħu ngħidu l-bdiewa u r-raħħala u mbagħad jerġgħu jieħdu l-imrieħel tagħhom lura. Kien post imdawwar bl-irħul, għandek Birkirkara, Ħal Qormi, Ħal Balzan, Ħ'Attard, jiġifieri għandek din iż-żona fejn l-imrieħel kienu jintaqgħu. Mill-imrieħel niġu fi tmiem dan l-episodju tal-programm Etimoloġija. Qed taraw kemm napprezzaw aktar il-lingwa tagħna jekk niefqu ftit u nħarsu sew lejha u mhux sempliċiment niefqu mat-tifsira? Dan huwa dak li dejjem għamel dan il-programm u hekk se jkompli jagħmel. Inħeġġukom biex tibqgħu ssegwu dan il-programm u xxerrduh ukoll ma' sħabkom biex flimkien napprezzaw aktar din il-lingwa li lilna tagħtina identità.